Helo pawb a chroeso i parti blwyddyn newydd Mick. Yn y fideo yma, mae yna gemau, mae yna crefft cŵl, Mae yna hanes o'r Beibl ac hefyd mae gennai syniad hwyl iawn i chi trio adre, ond i cychwyn mae gennai sialens i chi trio. Yr sialens ydi trio dod o hyd i'r gwahaniaetha rhwng dau llun. Felly be fydd yn digwydd ydi bydd yna Dau llun yn dod i fyny ar y sgrin, a mae'n rhaid i chi dod o hyd i deg gwahaniaeth rhwng y dau llun, felly efallai bydd yna rhywbeth yn un llun sydd yn lliw gwahanol yn y llun arall, neu efallai bydd yna rhywbeth mewn un llun sydd ddim yn y llun arall o gwbl. Felly bydda i'n rhoi un munud i chi trio dod o hyd i deg gwahaniaeth rhwng y dau llun. A mae rhaid i chi bod yn ofalus a cadw eich lygaid allan i gweld y gwahaniaethau. Ydych chi'n barod? Wel, mae eich munud yn cychwyn rŵan!

4, 3, 2, 1, stop! Iawn, ok. Wel, welwn ni faint o'r gwahaniaethau rydych chi wedi cael yn cywir. Dyma llun o'r atebion. Cyfrwch i fyny faint ti wedi cael. Ac rhowch marc i dy hun um, allan o deg. Mae 'na deg ateb gwahanol. Wel, heddiw, rydw i eisiau edrych heibio yr Nadolig at y Blwyddyn Newydd. Ac i helpu ni edrych at y Blwyddyn Newydd, rydw i eisiau edrych i fewn i'r Beibl Mewn llyfr o'r enw Jeremiah. Yn y llyfr Jeremiah, mae yna dyn o'r enw, surprise surprise, Jeremiah. Ac mae Jeremiah yn proffwyd, sydd yn golygu bod Jeremiah yn dweud i'r pobl beth mae Duw yn dweud neu beth mae Duw eisio. Yn yr llyfr mae rhywbeth trist iawn yn digwydd, mae'r ddinas Jerusalem wedi cael ei ymosod arni. Ac yn Jerusalem mae yna teml pwysig iawn lle roedd pobl yn credu bod Duw yn aros ac yn byw ar y byd. Nawr mae'r ddinas Jerusalem yn cwympo, ac mae fyddin o Babilon yn dod i fewn, a mae'r rhan fwyaf o'r pobl Jerusalem yn rhedeg i'r ffwrdd, ac i'r rhai sydd wedi aros, does 'na ddim lot o gobaith o gwbl. Ond dydy hynna ddim diwedd y stori, ac ar ôl y crefft bydd ni'n edrych i fewn i beth sydd yn digwydd nesaf.

Erbyn nawr, dydy pethau ddim yn edrych yn dda i pobl Jeriwsalem. Mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw wedi rhedeg i ffwrdd, ac i'r rhai sydd wedi aros, does yna ddim lot o gobaith. Ond mae Duw yn siarad i Jeremiah, ac mae'n dweud i Jeremiah i rhannu yr neges yma. Dyma be dwedodd Duw i Jeremiah, Pan fydd Babilon wedi rheoli am 70 mlynedd, bydda i'n cymryd sylw ohonych chi eto. Dyna pryd bydda i'n gwneud y pethau dwi wedi eu haddo, a dod â chi yn ôl yma i'ch gwlad eich hunain. Fi sy'n gwybod beth dwi wedi gynllunio ar gyfer chi, meddai'r Arglwydd. Dwi'n bwriadu eich bendithio chi, dim gwneud niwed i chi. Dwi am rhoi dyfodol llawn gobaith i chi. Byddwch yn galw arna i ac yn gweddïo, ac bydda i'n gwrando. Os byddwch chi'n chwilio amdana'i o ddifri a'ch holl galon, byddwch chi yn ffeindio i. Byddai'n gadael i chi ddod o hyd i mi, meddai'r Arglwydd. Byddai'n rhoi'r cwbl neithoch chi ei golli yn ôl i chi. Wel, dyna addewid anhygoel! Ar ôl i'r pobl yna colli popeth, colli tai nhw, colli ffrindiau nhw oherwydd bod nhw 'di rhedeg i ffwrdd, colli ddinas nhw, colli teml Duw yn Jerusalem oherwydd mae pobl o Babilon wedi wedi dod i fewn a'i ymosod arni, Mae Duw yn gaddo rhoi popeth yn ôl ac i ail-adeiladu Jerusalem. Ond be sydd yn mwy pwysig ydy bod Duw yn rhoi gobaith i'r pobl. Mae Duw yn gaddo gwrando ar weddïau y pobl ac hefyd yn gaddo bod yna pryd bynnag mae'r bobl yn galw ei enw. Mae Duw yn gaddo'r un peth i ni heddiw. Mae Duw wedi gaddo bod yna i ni pan rydyn ni'n galw arno. Pob tro rydyn ni'n gweddïo, mae Duw yna yn gwrando. Mae'r blwyddyn diwethaf wedi bod yn blwyddyn anodd i pawb. Mae 'di bod yn blwyddyn dryslyd iawn. Ond Fel Jerusalem yn yr hanes, mae yna gobaith i ni. Mae Duw yn caru ni. Ac mae Duw eisio helpu ni trwy yr amseru anodd. Mae Duw yn gwrando arnon ni pob tro rydyn ni'n gweddïo, felly cofiwch i siarad gyda Duw. Cofiwch dweud i Duw sut rydych chi'n teimlo. Mae blwyddyn nesaf hefo petha anhygoel i ni gyd. Efalle amseru anodd dipyn bach fel blwyddyn yma, ond ma Duw yna i helpu ni. I gorffen, rydw i eisio i ni i gyd i gweddio, i siarad gyda Duw ac i dweud i Duw sut rydyn ni yn teimlo. i gofyn Duw am ei help dros yr blwyddyn nesaf, ac i diolch i Dduw am yr holl pethau anhygoel mae o hefo ar ein cyfer yn yr blwyddyn nesa. Duw, diolch bod ti'n caru ni. Diolch bod ti'n caru ni gymaint, rydych chi eisiau helpu ni trwy'r adeg. A diolch am y gobaith ti'n rhoi i ni. Duw mae'r blwyddyn dwetha wedi bod yn blwyddyn anodd ac weithiau yn eitha ofnus. A Duw dwi'n gweddio bydd chi gyda ni y bydd ti gyda ni trwy'r gwyliau Dolig ac hefyd trwy y blwyddyn nesa. Duw diolch am y pethau anhygoel ti hefo ar ein cyfer ni i gyd dros y blwyddyn nesa a Duw dwi'n gweddio bydd ti'n helpu ni a bydd ti'n rhoi gobaith i ni trwy'r blwyddyn. Diolch Duw am y blwyddyn nesa. Amen. Iawn, i gorffen, mae gen i, mae gen i sypreis bach i chi, a mae'n rhywbeth rydych chi i gyd gallu trio adre.